Montgomery County hi Maryland, Washington DC hmar lama awm a ni a, he hmun hi hmun ral muang tak niin naupangte seilenna atana duhthusam a ni thin a ni. Kum sanghnih leh pahnih October nihniah chuan James Martin chu Glenmont Shopping Centre-ah chuan chakkhai lamin a kal a. A ina a let leh tur chu thawk leh khatah chuan silai a rawn puak thawt mai a. Car parkna hmuna hmeichhia thil lei ve tho chuan mipa rumri chu hriain a en nghal vat a. James-a tual zawla lo tlu chu a hmu a, chu nu chuan a fanu kum ngami chu kuahin hlauthawng takin thuneitute chu a phone a. Mahse thuneitute an va thlen meuh chuan James-a chu a lo thi fel der tawh a ni. A hliam chu en chiangin uluk takin a ruang chu an zir chiang a. Silai muluhna a tet dan atang leh a chhuah lehna hliam a len dan atang chuan rifle tha tak an hmang a ni tih an hria a. Mahse silaimu chu a chheh vela an zawn chiam pawh chuan engmah an hmu lo a ni. Car parkna velah te pawh chuan tualthattu hnu hma chu an zawng chiam bawk a, mahse engmah hmuh tur a awm lo va. An rilruah chuan a zawhna rawn piang nghalin James Martin-a that duhtu chu tunge ni ang, engvangin nge thah a duh ang tih te chu an ngaihtuah ber a ni. Mahse rin hlelh tur pawh hre lo chuan zan chu an hmang liam a. A tuk zing dar sarih leh minute sawmli velah chuan an zawhna ti belh chhah tur chuan tual thattu chu a rawn che leh ta. Sani Buchanana a kawta grass ti fai lai mek chu a tlu tawp mai a. A tirah chuan grass nawr faina khawl hmang chuan a inti palh niin mite chuan an ngai a ni. A thisen a chhuah nasat em avang chuan thisen tam tak a hlauh hman a, paramedic an rawn thlen chuan intipalh a ni lo tih a chiang ta. Hmanhmawh takin damdawi in lam chu an panpui nghal vat a. Mahse damdawi in an va thlen meuh chuan thisen a hlauh hnem em avangin a nunna chu an chhan hman ta lo a ni. Darkar khat pawh a ral hma zing dariat velah chuan Connecticut Avenue petrol station-ah chuan taxi pakhat chu a tlan lut a. He petrol station hi a hmaa tualthahna thlenna atanga KM riat vela hla a awm a ni. Chu petrol station ah chuan a thawk leh khatah chuan silai chu a rawn puak leh ta. Taxi driver chu a taxi bulah a awma silai kahna hliam tuar chung chuan a let reng a. Police hnenah thil thleng chu report nghalin police te chu an buai ru hle tawh a ni. Chutia taxi driver ruang an buaipui lai chuan Sarah Ramose chuan Senior Housing Complex kawtah chuan motor a chang mek a. Henu hi dan lam law zir lai a ni nge nge ni? Tualthattu chu a rawn che leh ta. Thuneitute hnenah chuan hmeichhe pakhat a inkahlum thu an rawn report a. Mahse a hmun an va thlen chuan nula chuan ral thuam engmah a pai lo va. Kah hlum ngei a ni tih a chiang leh ta ni. Sarah Ramos hi kah hlum a nih tum hian a kahna silai mu chu an hmu ta a. Two two three caliber silai mu chuan a chal dar tawn tlangin a nghawngah chuan a tlang a. A piah a restaurant tukverh chu fuhin chhuatah chuan silai mu chu an hmu ta a ni. Darkar tlemte chhunga tualthahna a awm zung zung avang chuan Emergency Response Team te chu an tal buai hle a, tualthattu chu an zui zel a ni deuh ber a ni. A hnu hun rei lo teh ah chuan Petrol Station a a car ti fai mek Cory Louis Rivera chuan silai mu chu tawngin a nunna chu a chan leh ta a. Khawmite chuan hetiang reng renga Tualthahna hi an la hmelhriat ngai lo a ni. Tualthattu mitha panga te hi Montgomery County square meter sawmhnih panga biala awm deuh vek an ni a. Police te chuan an theih tawpin an chhui chiang a. Mahse heng a mitha te hian in kungkaihna an neih awm reng reng an hre thei lo va. Kum hrang hrang, hnam hrang hrang a hmei a pahin a that hmiah hmiah mai si a. Police te chu a ti hrilh hai hle a ni. Chu mai bakah mi a thah zawh hian thil sual khawih zui emaw, mi rawk tumna emaw a awm zui ngai lo bawk a. Chu sniper chuan mite chu a ti ral ṭi a. An Police te chuan theihtawp chhuah nghalin an chheh vel zawng zawng deuh tho ah chuan Swat team te chu dah an ni a. An theihtawpin tualthattu chu man chhuah ngei ngei an tum a ni. Mahse sniper han beh ruk theihna awm chu an chheh velah chuan an hmu zo lo va, rindan pakhat an neih chu Lirthei atanga kap an ni thei tih chu ni. Sarah Ramos i thihna bul velah khan van var pakhat an hmuh thu report a awm bawk a, mahse van var lian chi chu a tam em em mai bawk si. A chhuitute chuan ruang atang chuan eng emaw tak hmuh beiseiin ruang chu an zir chiang a. Ruang autopsy atang chuan inchung atanga kap an ni em, engtin nge an kahna hnu hma a awm tih te chu an hre thei dawn a ni. Mahse forensic zawh a nih hma chuan phone call chi ai tak mai chu an dawng leh ta. Chumi zan chuan Pascal Carlo a kawngka an tum chu kah thluk a ni a, police te chu an buai leh ta map mai. Mahse tih theih erawh an nei tlem hle thung a ni. A tuk October nili kum sanghnih pahniha chuan Washington DC chheh vel mite chu hlauthawng takin an tho a, mipui tu mai pawh chu target an ni thei a, chuvang chuan an ral ṭiin an hlauthawng vek tawh a ni. An petrol thun tur te chu an thle deuh sek a, an kawngkal te pawh chu hmanhmawh takin an kal dawr dawr a. hun khirh khan tak chu an tawng mek a ni. An police hotu ber Charles Moose chuan detective experience nei ngah ber Barney Forsyth chu he case chhui tur hian a thlang chhuak a. School te chu lockdown an ni a, helicopter te chu an thlawk kual reng bawk a ni. Chutih lai chuan autopsy result chu a rawn chhuak ta a. Silaimu chu rifle hmun hla tak atanga kap chi Bushmaster ni ngeia an rin atanga kah chhuah a ni a. Heng silai te hi sipai hman chi niin mi kah hliam nana duan a ni lo va. Mi thah ngei ngei nana duan a ni. Tin, he tual thattu hian mi inchung atangin a kap lo va, a kah zawh velah hian mipui tamna hmuna a bibo leh ta thin niin an ngai a ni. A hmaa an lo rin dan motor atanga kap pawh an ni thei a. Tin, an rin dan chuan a kaptu hi mi pakhat ni lovin mi pahnih vel an nih an ring bawk a ni. Motor atanga kap an nih rinna chuan mipuite chu a ti hlauthawng zual a. A hma kum lawkah World Trade Center chu tihchhiat a nih avangin mi thenkhat chuan Al-Qaeda ho thil tih a nih an ring bawk a ni. October nili chawhnu lamah chuan sniper chu Washington chhim lamah chuan insawnin Virginia-ah chuan hmeichhe pakhat Carolyn Sieue tih Avante chi-a thil dah lut lai chu kahthluk a ni leh ta a. Caroline-i chu leiah chuan a tlu hnawk a. Hliamna tak tuar chung chuan a fate tana a dam hram hram theihna turin a tawngtai mawlh mawlh a. Vannei thlak takin sniper kah tawh zinga a dam chhuak hmasa berah a tang ta a ni. A aia chik zawka a mithah te leh a mithah tum te in kawngkaihna an zir chian pawh chuan engmah hmasawnna an nei thei chuang lo va, tin, tualthattu hian engmah chhui theihna tur a hnuchhiah ngai lo bawk a ni. An sipai hotu ber Musa chuan mipui te chu pui turin media kal tlang chuan a sawm tawp mai a. Tualthattu chungchang eng emaw tal hria te tana call-na tur, Tip line chu a siam nghal bawk a. Sniper hria nia insawi mi nuaih khat zet chuan tip line chu an call a ni. Detective te chuan chung call te leh tualthattu hnaih theihna nia an hriat apiang chu an bawh zui zel a. Chutih lai chuan thuneitute leh sikul neitute chuan sikul khar tur nge khar loh tur tiin Ro an lo rel ve mek bawk a, sikul chu khar lovin pawnah tumah chhuak lo rawh se tih chu an thu tluk na a ni. Kum sawm pathum mi Aaron Brown chu sikul bus-ah chuang lovin a nutei chuan hma takin a motor hmang chuan a rawn thlah a. A nutei let leh tura a inpuahchah lai tak chuan silai chu a puak leh ta. Aaron Brown chu leiah a tlu a, thisen tam tak chu a chhuak bawk a. Damdawiin chu pan pui nghalin doctor te chuan an buaipui nghal vat a, vanneih thlak takin a nunna an chhan hman ta hram a ni. Chutih lai chuan an hnuchhuitute chuan sikul lam chu an lo zir chiang ve mek bawk a, thil eng emaw an hmu chhuak ta. Tualthattu bawhna ni awm tak phulah chuan pentui ruak tawh chu an hmu chhuak a, tin card pakhat chu tualthattu chuan lo hnuchhiahin, Chu kâtah chuan Pu Police, Pathian tiin min ko rawh tih hi a lo inziak a. An thil hmuh chhuah chu thurûk anga vawn duh viau mah se, hmun tinah chuan media ho chu an awm a, eng thurûk mah a neih theih tak tak lo a ni. October ni kuaha chuan Dean Mayer, engineer pakhat, Virginia atanga Maryland pan tura inpuahchah mek chu petrol station-ah chuan kah a ni leh ta a. Ni hnih hnuah chuan Kent Bridge chu petrol station-ah bawk chuan kah a ni leh a. October ni sawmpaliah chuan Linda Franklini chu a lu-ah kah a ni leh bawk a. Thuneitute chu an chi aiin chhui tur ber an hre lo va, an innghahna tip line call-tu ah pawh chuan uang tawk leh thudik lo tak tak rawn sawi tawk an awm reng bawk nen an buai nuaih nuaih a ni deuh ber tawh a ni. Mahse beidawng mai lova a aia nasa a tan a ngai a ni tih an hria a. Chutih lai chuan sniper chuan police te chu call a lo tum ve mek bawk a. Mahse tip line call tu te zingah thu dik tawk lo report a tam em avangin sniper pawh chuan police te ngaihsak chu a hlawh lem lo a ni. October ni sawm pakua ah chuan Jeff leh Stephanie Hopper te nupa restaurant pakhata zanriah ei tura an in buatsaih mek lai chuan silai chu a rawn puak leh ta a. Jeff-a chu a dulah kah a ni a. A nupui chuan thuneitute chu a call vat a, Jeff-a chu zeipui a tawh hnuah a dam chhuak leh ta hram a ni. Jeff-a kah a nihna piah lawka ramhnuaiah chuan police uisa thiamte chuan silaimu leh thuziak bag zipper neia inkhung thingkunga intar chu an hmu a. Chu bag zipper neiah chuan sniper chuan a DNA a lo hnutchhiah a ni. Mahse chu DNA chuan FBI ho database a mi reng reng mi la nei lova. A thuziakah chuan Pathian tia ko a duh thu leh a contact theih loh avanga a lungawi loh thu te, dollar vei bel chhe khat a duh thu te, Jeff-a a thahna bula restaurant zingdar ruka a rawn call tur thu te chu a ziak bawk a. Mahse DNA vel an buaipui avang chuan call chu an nang hman ta lo a ni. An hotu ber Musa chuan media hmang chuan tualthattu biak a duh thu chu a ti chhuak nghal a, number tarlangin anmahni call tur chuan a ngen a ni. October ni sawmhnih pakhat zingah chuan sniper chuan a rawn be ta a, a vawikhat nan sniper leh police te chuan inbiakna an nei ta. Sniper chuan a thuziak a mi anga an tih loh chuan Mi a thah belh zel tur thu a rawn hrilh a, sniper chu man a nih thu leh infate an him lo tih media-a tichhuak turin a hrilh bawk a. Call chu chhui nghalin darkar chan ve hnuah chuan mi pahnih an man nghal a, pakhat zawk chuan Vanvarlian chi a khalh nge nge a ni. Mahse an miman te chu an han zir chiang a, dan lova rawn pem lut satliah ve mai an lo ni a. A chhuitu group te chuan sniper message chu an zir chiang nghal a. Chutia an buai mek lai chuan tualthahna hmun pakhat Montgomery-a James Martin-a thihna bulah chuan magazine kut zelanna chu an chhar a. An han en dik chuan mipa rawl thar pakhat Malvo Li Boita kut zia nen chuan a lo inmil chiah a ni. Bag zipper neia DNA an hmuh nen pawh khan a lo inmil chiah bawk a. Malvo hi kum sawm pasarih mi niin Jamaica atanga rawn pem lut a ni. Chutiang vel an buaipui lai chuan sniper chu a rawn che leh ta. Conrad Johnson, bus driver chu kah a ni a, a hliam chu tuar lovin a thi zui ta a ni. Conrad-a thihna piahah chuan thuziak hi a lo hnuchhiah leh a. Inkhawsak dan avang hian nunna dang chan in phu a, in chan leh ta tih hi a lo inziak a. Police-te chuan an mi rinhlelh, a kut zia an neih, Lee Boyd Malvo chu an rinhlelh ber a ni ta a, an chhui bing ta a ni. Lee Boyd Malvo-a pa hi John Mohammed a ni tih chu hriatchhuah a ni a. John Muhammad-a hi sipai bang niin hetiang silai hi a kawl ngeiin an ring a ni. Police-te chuan John Muhammad-a chenna chu an dap ta a. An in hnung lamah chuan Muhammad-a tepa fain an target practice thinna chu an hmu a, tin Chevi Capri scar pawl an nei tih an hre bawk a ni. Radio leh media-ah chuan Chevi Capri scar pawl an zawn thu chu an ti chhuak nghal a. Whitney Dunahu hnathawk bang chuan a kara radio chu on in police ho thuchhuah chu a ngaithla a. Whitney hian Chevy Caprice car a neih ve avangin police ho car zawn chu a hre chiang hle a ni. Whitney chuan kawng sira Caprice car pawl lo ding New Jersey number nei a hmuh chuan dingin nine one one a call nghal a. Tualthattu man tur chuan team te chu an chhuak ta a ni. Police ten a hmun an va thlen chuan tualthattute pa fa chu car pawlah chuan an lo awm a, Police te chuan an va man ta a ni. Ni rei lo te chhung chu Lee Boyd Malvo chuan engmah a sawi tha duh lo va, Police ten hremna pe a nasa taka an vo chung pawh chuan a tawng chhuak duh chuang lo a ni. A hnuah chuan Detective hmeichhe pakhat June Boyle chuan duat takin a rawn dawp a, a ril a ṭam a ni tih hriain eitur te chu a rawn pe a. June Boyle-i tek tik chu hlawhtlingin Lee Boyd Malvo chu a inpuang ta a ni. Malvo chuan mi a thah dawnah dik taka a tin theih nan chaw a nghei ṭhin thu te tin police-in an chhui hman loh nana ni khata panga vel kah hman a tum thu a sawi bawk a, mi zawng zawng a kah dan chip chiar tak chu chiang takin a sawi chhuak ta a ni. Malvaw chuan a pa John Mohammed chu a thian tha ber a nih thu sawiin engkim an tih dun thin thu a sawi bawk a. A chhuitute ngaihdanah chuan heng thil thlen chhan hi John Mohammed-a vang a ni. John Mohammed-a hi a nupui, Mildred-i chuan chhuahsanin a fate nen chuan a tlan bo san a, Washington DC-ah chuan a pempui ta a ni. John Mohammed-a chuan a nupui tlan bo santu chu tih thaih hnua thah a a fate neih kir a tum niin a chhuitute chuan an ngai a. John Mohammed-a hian a huatna hi a fapa Lee Boyd Malvo-a rilruah hian a tuh nghet tlat niin an hre bawk a ni. Kum sanghnih pali ah chuan John Allen Mohammed-a chu thi turin Virginia Court chuan a chung thu a rel a. Mahse a appeal avangin a fapa kum sawm pasarih mi Lee Boyd Malvo nen chuan dam chhung lung in tlang turin an chung thu an rel sak ta a ni. Aw le khati zawng kha tun ṭum atan chuan ni leh phawt mai se la, thlirtu zawng zawng te in zavaiin video leh ah kan in hmu leh ṭheuh dawn nia.